Gogogoi. Shigeyo. Gogogoi. Eoi, tiri kuno. Ah, ah, ndiwe. Shigeyo amai.
Eh, ndiwe titambire. Ah.
Koma kadiko amai. Ndiri pawangu mwana wakadiko takudzwa. Aiwa tiri nani. ndamboti gogogoe gogogoe ndanzwa havana kana ari kudaira ko dziri sei kwanzvadzi dzangu mama nzvadzi dzako idzi kubva pashaika baba wavo vachambobatika vaenda mumarume vavo havachabatika hoo oh, ko mukomana uyu tadiwa ari kubatika i ah, mukomana uyu angobuda kuseni kuti ndizive kuti ari papi

Kuno uruta unombofunga kana kudzoka. Ah, amsadaro chaisi kwesisa manje tozodii manje tisingakwanisi kuuya kudhorobha iko. Eh? Abdala teitoda kutouya ukuno but mimi vana tari munozodzoka makuti makagara urutsi manje amutombofunge kana kuti kune geto unodii. So mune zvamakatunzira kubva kudhorobha uko. Baba pakaipa.
Eh? Paipa zvimarwadza zikubatana mdara. Chii chakaipa pakambi iti chinhu Amai apa chikuru kufema chete mudhara. Aiwa musati. Watorarira vapenyu kudai izvo. Mm. Zvisati zvinhu bho. Kuti sitozodii tiri kunoku. Ah, but still mm. ukatomboyawo pagate uchimbobatanidza batanidza kudai nekudai mm. zvinoona mudhara. Kugate unonyatsopinda neipa.

Haa
haa shaa kuno kuona apa unenge usina kana plan yebasa saka munhu wacho kana wakanamutora unomupe padini Ah, mdara basa ndororore mdara aiwa shaa pano zvoti kana munhu ona anoenda kuna- na- namumsi ona mwana wangu chimboita uchakaita kana zvese apo unenge uchingochemera mumsi pane chinobuda here ma aiwa chikuru kuchengeta ana sha iri nyaya yekuroora ndikunyepirei upfumi zvese mombe mbudzi chibage munongorima munoti vakadzi vanenge vaida kuzoberekwa kumusana here aiwa shava pane ne zvimwe zvinhu zvine zvidikanwa zvinonakanaka wokuzotiwa muri aiwa mumenyu aiwa Unoona chii Eh. pangoita chikafu chete hapana kana chimwe chichadiwa watochengeta mukadzi apo ndomashoka ne ndichida kuti imi muri uku ndimi nemuchiona zvisishiningire kupati Iya. nemashoka matudza iwayo haa tinoita chi- tinoitawo shungu

Wakadii naye muzukuru uyo Tiri? Kwangu makadii koko kukachera? Ai ndinofara wena muzukuru. Ko kuri sei kumba uko? Ah kumba anofara.
Vari sei kwana mama wako? Ana mama. Mama wako havachaoneki mazuva ano. Vakuchiona kakuseri kuna Bathu. Ah variko eh?
zvavo uko. Oh.
Eh. Unowakwazisa wena ndavasuva wena. Ndaitokutsvagai.
Oh. Eh. Ah, kwakanaka here wainditsvaga nemuzukuru and iwe vatichisoka ah, gogo pano pazonyanyoita paroad ndichanyatsouya kumba tozotaura ka wakasununguka muzukuru ndinogara nditoripo uri kuya zvarini we o oh, munenge muri pa handichaona pakati zvamati muripo ndongoerekana ndasvika undipa time ka

Eh. Une mukomana here iwe? Ah, kwete. Hauna ah, mukomana?
Eh. Ah, une makore mangani usina mukomana iwe? 22.
22 kana kuchikoro hapana kana mukomana kamboti ndokuda. Aiwa.
Ah, tichiuza ninyepera muzukuru. Utonyepera gogo vako. Ah, kana ndingambokunyepera yeye eh, hazviiti. Oh. Eh. So pa 22 years dzako idzo wakambotiswa wewe? Kwete handisati.
Saka unoziva chinhu chakanaka chandoda kutaura ndii. Iko zvino kwaani chirwere? Ndofunga makazvidzidza kuchikoro. chirwere chehiv and aids vakazvidzidza handiti makazvidzidza handiti ka ehe unofanira kutestwa kuti uzive paumire handiti zvakangofanana nemunhu ari kufamba unozva kana ukapinda mumba musina light handiti ka uchida kutsvaga mechisi ungamawanewo handitotanga kudai kudai kumatsvaga murima saka kana muine light unongosvika uchingotora mechisi chikwenya handiti ka saka iva nechiedza uzive kwawakatari kwawakananga nditi uzive status yako zvakanaka chaizvo unoziva zvakanakira chii kunyangwa mukomana achakunyengeri vachitada kukuroora handiti ka unomuratidza bepa kuti ona ini ndakatestwa kana wakuda nezvangu ende tinotestwa moya mese futi back kwandiri migogo vako handiti Takutomira satete vako. Ndokupa tsamba ichi. Ndine referral two yangu yandinopa iyi. Anditi ndonyora pana pandinonyora zita rako, makore ako, zuva rakaberekwa. Anditi ndonyora bepa iri rekuti unotestwa iwewe. Pandinotika apa pakanyorwa undichi rapid tester ndopandinotika apa. Anditi ka ehe ratika ipapa iwe bepa iri nemukomana wako iyeyo moenda mese nemapepa enyu munotestwa munhu umwe anenge ane rake here kana kuti unoshandisa wani unogona kutoshandisa uyu rake uyu rake nokuti makore ako haasi makore emukomana wakozvo eh, ozwa paumire handiti kana zvamabuda musarudzo ikoko handiti ka ndozvamunoteedzera ikoko kunotaura nemakansera zvachakukanserani iwe watestwa waonekwa hauna chirwere mukomana wako atestwa waonekwa hauna chirwere handiti maafurika kuroorana apo unoziva chii muzukuru ndikutaurire tiri chi muzukuru taura chokwadi pamberi pamwari vakomana vauri kuonawo mazuva ano vanditi ka hazvina mhosva kuti ane fesi yakanaka yellow bone une mayellow bone echirumeka vanenge vane maanzi malogo handiti Hazvina basa zviya zviya. Hazvina mhosva kuti mukomana wako ane mota. Hazvina mhosva kuti manager pabasa. Mukomana anobva kuna Mwari. Handiti? Madhara chaiwo ari kuona mizera rababa wako vanotoda iwewe. Ivavo ndo vachakukanganisa ivavo. Ndo vachakupa chirwere ivavo. Pavakomana ivavo vaunodana vaunenge uchida iye handiti ka? Iwe tsvaga mukomana nyangwe murombo nyangwe anorara pasi chaiye chaiye ndiye wako wakupona mwana life inozotanga baba kana ndakumbita tonazo zen ndinonga kuti

kwendo mama musina mufaro kubuda kwandita nefriend yangu asi pane zvaasiya atara nemi zvakashata
ndichisuwei zvangu garuro musimboita zvakanaka asi naye mwana chimbonyatsonditsanangurira unyatsondiudzawo mamiriro ako chaizvo panyaya yeko mama naye mwana chimbondiudzawo kuti washaisisa here muraini mese muno muwashaya kana wekuti utorowo zvako ugare nemukadzi shuwa unoti ndinosvikepi ndisina anondibatsirawo kusuka mapureti kuenda kuhuni basa rese repano pamba kuwacha zvese kubika zvakamirira inini unoti ndosvika kupi naupenyu hwauri kuita iwowo iwe ndiwe mwana mukomana pano uri kuti ndosvike kupi neuni zvauri kundiitira pano hazvikororani navo moms nezvanozviitike mudzimba dzomwe vanhu vanongora vasina kurongeka kaa dzimba imba icho inonetsa haa moms ndazogaya manje ndazogaya moms kuti ndikutsvagire munhu basa ah, anopota achikubatsire chibasa akanotora kana mwana wame chipo yanditi anokwanisa kuti sei kukubatsira basa rese ramuri kuchema kuti kusuka kuti sei sei kunochera mvura kuhuni ronenge anokwanisa kukubatsira basa racho rese iroro
nemisikanzwa yese yaainayo iya hatikwanisane naye iye uya kana kana pameso pangu handitomboda kana kumuona misikanzwa yaanayo haiti anopedzera kutibira panapa zvese zvese zvese zvaaita wanga usingazvinzwewe misikanzwa yese yaaita wanga usingainzwe nhasi unotorawo yapano Handimboda handina meso anoona izvozvo pano. Uchireva kuti iye musikana wabasa yedi achanditira vazukuru pano. Ah, moms nevasikana vacho vari muno munofunga imi manyatsita zvavari wani. Saini ndini ndinozokwanisa zvawakuonei. Haine zvemunomu haina hangu muno munasikana zvekurorera muno moms. Vasikana uno vanonetsa. Ndena kundenda kundotsvaga chibasa, ndena kundotsvaga basa ndokwanisa kueji nemurora anenge ari nani, zvitori nani mumzi. Izvo zvazvako izvo, chizvionera iwo wakura, ini ndaenda. Ah, nyeso ndofona nyeso tsvaga baby bokton, yellow bone rino rinyasa kunikira zvikana mumzi ndakawaigira ka. aiwa anonyatsa kufara kuita usana kuno kwasingagezeki pesa ngana achingonhuchi anditore maraanditora kutown namandino
haini shamwari dhereki ka system kake kaari kuita ka akutondibhowa ndikumupa red card mai manje ah, neasikana musambodaro Mama anenge ari busy izvo. Anenge ambori busy neiko zvakanyanya kukosha kudarika inini. Anenge achimbotsvagawo mari kanei. Iwe paunozopa anenge unenge uchimunetsa ndigro chakadai so saunoda kuti auye neni asina chinhu. Pane vandi kufunga kuti umbondiperekedza waka two minutes. Ah, kupi neasikana? Ah, musoro unzi kuri kupisa. Padhuze dhuze pamusoro apa. Ah, nezuva rese rese. Ah, vanoita ndee kwacho uku. Inika asi direct system yadondiitira kai aunotozoti ndodogara nditongoona everyday then ndakatomuudza izvopa tikatanga kuti everyday nenda kumuona but zvaari kuita izvo izvo haisi boo manje saka apa ndaninga ari kubatsira achitsvagita but mari chekutiachikanifanira kakwana time kana one day mahours hazvitombotore ah, nguva kana sikana ini nyange ndakatongomuona otongodarikira hazvitongondinzira zvaanenge aninzira boo hana problem

zvese zvinezvinhu kana ndakatotora munhu chindi ndinomupa ipadhini anokwanisa ndende zvinhu zvacho zviri pazvo padhini mombe dziripo padhini Kuzongotora chinhu chinoshandiswa chiuraya kuti munhu anozokwanisa kudya zvinoita zvinonetsa. Unopona usenge. Aiwa shamwari. Mommy zvamutotaura zvisiri kuwaisa. Mari manje zvatanga zvatotanga taita kapa. Vakangotanga kumboona kule kule ndivanhu vakubatsira paita.

Ah, but wakura? Yeah, wakura mzukuru wangu. Shaya wewe, watokura wewe shamwari, eh? Waenda bai pa usiku usikangu ino wewe, watu wamonya wewe, utamazi masuru kuda iso. Kuno kusango kuno kuzo kugarira pana pana pata kutongogarira pasi mzukuru wangu. Kuti unzwe nyaya yako yauda kuyauya usititaure. Ah, bana. Eh, mzukuru wangu. Eh.
shamwari yangu tadiwa aroda kuroora ah, ada kuroora ada kuroora saka manje asi aroda kubatsirwa kuti anoona sei mutana kanaka muzukuru waita zvakanaka saizvo muzukuru wangu ndo zvakanaka izvozvo watofunga izvozvo muzukuru wangu aone manje ndokungwara ikoku kana wakuura unouya kune isu vakuru tokurayira chi kune vasikana wakaita sei vakangwara vakanaka eh, vakanaka bhoza akanaka haana kunaka fesi kana kuti body asi zviri moyo make ndo zvatinotarisa kanakanaka ha zvinowanikawo kuchimiro chake nokuita sei nokuva nokuva nokunyatsa kuti kwete kungotarisa kungochiva kuti kusimba nokuita sei aiwa nyatsa kutarisa kuti moyo wake nokufunga kwake kwakamira sei Eh, wanzwa muzukuru wangu kwete kungoti chiva kungoti aa kungoti aiwa iwa iwe Tangodzorera marara. tangodzorera mara Ah, zi- kuti iwewe kwenyu kuno upfumo hwakawanda iwe musikana iwe wauda kuningirira usamuratidza kuti kune chi une- une une upfumo hwako une- une une mari yakawandisa

Because twatoita zvekuti tutore mari wese. Ko mabond. Mabond. Mabond atongorova ne 25. Chete hapana. Because twaenda kumusha tine mari wese. Chaita kuti Xmas yatosvika. Aiwa, ngatitore mari. Ngatitore mari wese. Because aingangoende chichemo. Aiwe sika. Nebo. Kana tomagadzira because vanotenga chingwa ne cream ora yakwana. Mudhara ngobwa chaiva mari yedringi here vedei.

akasika endi unotobatotera nake one vavawanda panapa
maongobata bundu chete zobho ndokuramba nezuro mudhara ndichibva shoptedi eh? vana ivo vaye mudhara ndakaona chamwari tutu zandakachapo kupinda ndaotaura panhu akutozaiza gate wangu tirimo matridzi takangomira takangotarira ah, zvinobuda here wangu because ini ndatozosangana iko katrishi shamwari ah, ah. aprisira wangu ndorezopa kevi kai pajota paipe shamwari akatoberekana baba wangu ndozona ungonzwa kuti ishi panapa kaputatosara wezi razaro vake noona brara plani mdhara pageti shamwari zvakatoneta chatoita sei shamwari because ona kadiste big wezi mdhara zvinoda kudanana nemari yangu
Komana kutogadzira gadzira zvokuda kutobuda kuenda kuHarare. ah futi

Mwina achakusvitsa kure sezvo shamwari yako yauya uchiperekedzana mweya. Mosera zvanaka.
Ikitifambe kuchikuchena.